Wat huet et domat op sech, dass all Mënsch anscheinend mega gären iwwer Sex schwätzt, mir iergendswéi och net? Wéi? Wéini hues du fir d'lescht mat denge Frëndinnen oppen iwwer Sex geschwat? Also ech menge bei mir ass dat e bëssen aneschters, well ech schwätze fir meng Aarbecht iwwer Sex. Du mengs fir dat hei? Jo.
Mierks de, dass de méi an dengem Privatliewen da mat Leit driwwer schwätz, oder wéi? dowéinst. Umm, jo, e bëssen schonn. Et hänkt zwar dovunner of, wéi eng Frëndinnen datt sinn, mee ech, heiansdo schwätze mer schonn driwwer. Also mir schwätzen net onbedéngt iwwer Praktiken oder esou. Maja, et ass éischter ëmmer esou allgemeng an abstrakt, esou, jo. Mee hänkt warscheinlech och vum Ëmgang vun den Elteren domadder of. déi een huet. Äh, mee ech mengen, dat hänkt zwar och domadder heiansdo zesummen, also zemools bei méi jonke Leit, mengen ech, hänkt et domadder zesummen, datt vill Leit sech vläicht net honnertprozenteg sécher sinn, wat et ass an datt et och ugesi gëtt als mega peinlech, wann een net weess, wat et ass. A wéi soll een dat dann erausfannen? Mee dofir si mir elo do, well mir wësse ganz genau, wat et ass a wat et net ass. An an der nächster. Halwer Stonn.
Schwätze mir do driwwer.
Oh, dat ass e romantesche Miassatz-Päercher. Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Du hues virdru gesot, et hänkt dovunner of, wéi d'Elteren domadder ëmginn. Wéi sinn deng Elteren dann domadder ëmgaangen? Net. Net. Okay. Dat war einfach keen Thema bei eis doheem. D'ass ni driwwer geschwat ginn. An och, also zumindest net mat mir. An dunn iergendswann eng Kéier, wéi ech esou, ech weess net, zéng, eelef Joer hat, souz ech mat mengen Elteren eng Kéier am Auto. An dunn huet meng Mamm mech gefrot, einfach esou aus dem Näischt eraus, wéi et mir deemools erschéngt huet, ob ech wéisst, wat Sex ass. An ech sot, Jo. Einfach wéi aus der Pistoul geschoss. An direkt dono hunn ech awer geduecht, Ech weess, wat et ass. Ech weess, dass dat heescht, dass e Mann an eng Fra beieneen am Bett leien. Ech weess just net, wat se dann dee Moment maachen. Mä GED, si wëssen et warscheinlech och net. Et war en Ufank, jo. Bon, mengen Elteren ass et duergaangen, jo. Mee domat war d'Gespréich am Fong ofgehaakt, jo. Dat war mäi Sextalk mat mengen Elteren. Déck gutt. Häss du E méi ausféierlecht Gespréich mat dengen Elteren? Ech mengen net.
Ech mengen ech hunn eng Kéier gesot, Mamm, kéint ech eng Kéier en Opklärungsbuch kréien? An da sot si, Däi Brudder huet eent, fro hien, dass du säint kriss. An dat war eist Gespréich, mengen ech. Ech mengen. Hues du dat Buch? Kann zwar och sinn, dass ech et verdrängt hu, gell. Wat gleeft, krut ech dat Buch? Jo, ech krut dat Buch. An huet et der gehollef?
Jo.
Net wierklech. Mee ech mengen och net, dass et elo iergendwéi. Ech weess et net. Gëtt et Bicher, déi engem erklären, wéi dat funktionéiert, déi engem Praktiken erklären an esou Saachen? Jo, sécher. Ja? Ah, okay, da hunn ech, hat ech net den Trick. Dat eenzegt, wat ech mech erënnere kann, ass, Hast du net den Trick? dass se Fotoe ware vu verschiddene Forme vu Brëscht. Dat ass dat eenzegt, wat ech nach weess. Ah. Ja. Also war éischter esou Anatomie. Äh, ech, ganz éierlech, da kann ech mech net gutt drun erënneren. Kann net mega interessant gewiescht sinn. Jo, dat heescht, wéi hues du et dunn am Endeffekt geléiert? Duerch. Learning by doing.
Ah, ja.
Mat Zuelen. Wéi déi meescht. Nee, natierlech net. Ähm, ech weess net, wéi ech dat erausfonnt hunn. Ech froe mech zwar wierklech, ob ech net vläicht einfach sou no an no, äh, hei e Stéck, do e Ja. Stéck geléiert hunn an dann. Ech meng, bei mir war et och esou, ja, ja. Irgendwann ja. huet een genug Informationen zesummen, dass een sech kann soen, bon, ich weiß lo plus ou moins, wat et ass. Ja. Äh, mit léiert den immer nach bei. Yes. So.
Mee nee. ja, dat, also wie ich grad eben schon ugedeit hun, dat wat awer die meescht Leit tendenziell ënner Sex verstehen, dass et Penetration ass, genau. Penetration vun der Vagina durch en Penis.

Nee, dat ass éischter Masturbatioun. Lauschtert och eis Episode iwwer Masturbatioun.
Déi kënnt réischt. Äh.
So, nee. Ah, fuck, Okay, inappropriate.
Kee wëll wësse wéi dat bei dir kléngt. Das ist nicht bei mir.
Das ist die männliche Mhm. Variante. Ah ja.
Ah, Tessie, das ist noch so viel zu lernen. Du sos grad generell, dat ass dat, wat d'Leit géinge soen. Mee mhm. ass dat dann net dat, wat wourecht ass? Et ass eng Form vu Sex, ja. Mhm. Dat ass wat een kann maachen. Et kann een awer och ganz vill aner Saache maachen. Ähm, wann een lo gift drop rofbriechen, wat passéiert de Moment, äh, ass et éischter mengen ech onofhängeg do vun iergendenger Praktik, datt een Loscht huet op eng sexuell Aktivitéit. mat enger anerer Persoun an déi aner Persoun och Loscht drop huet an een dann déi sexuell Aktivitéit praktizéiert. Oh freck.
Dat kann eng Massage sinn, dat ka sech kusse sinn. Dat heescht, et muss näischt iergendsouch eragestach ginn, fir datt dat offiziellen Sex ass? Tatsächlech net. Wow. Et kann ee sech weder den Nee reiwen, et kann ee sech mat der Hand stimuléieren, et kann een och ofgesinn vun enger Penispenetratioun, mat engem Fanger penetréieren zum Beispill oder mat der Zong, souwuel vaginal, anal, oral, dat heescht. Dir kënnt dat dann recherchéieren, wat dat heescht.
Hä? Ok. Du schéngst ähm, verwirrt ze sinn. An. Ja just wéng dem Oralen scho grad gedech mir du ass dann awer ëmmer Geschlechtsdeel trotzdem mat. Äh, also well Fanger an de Mond stiechen ass awer lo keen penetrativen keng penetrativ bah, dat kann Variation vu Sex. sexuell sinn, dat kann untönend sinn. Okay. Vun do hier.
Also heile und. also oft gëtt eben fir allem wann et ähm, Sex zwëschent enger Persoun mat engem Penis an enger Persoun mat enger Vagina geet, Dann gëtt souzesoen d'Penetratioun als den eigentleche Sexakt ugesinn an all déi aner Saache si Virspill, oder wéi et oft am engleschsproochege Raum heescht, Base One an, nee, First Base, Second Base, oh freck! Base One! Bam!
Mee et kann een tatsächlech Sex hunn, ouni datt iergend eng Penetratioun stattfënnt. Dat ass. De sprangende Punkt, an et muss net zwëschent enger Fra an engem Mann stattfannen, et kann och zwëschent zwee Männer, zwëschent zwou Fraen, zwëschent. Dräi Männer. Dräi Männer.
Zwee Männer. Dräi Männer an zwou Fraen. Dräi Männer an eng Fra. Zwou Fraen, zwee Kanner. Et kënne ganz vill Penissen a ganz vill Vaginaen involvéiert sinn an déi mussen. sech net penetréieren oder penetréiert Mega gin. cool.
Ok, mee de Grond fir dass esou vill Leit mengen dass et just penetrative Sex ka sinn ass well dat déi eenzeg Form ass wéi een ouni Hëllef vu baussen ka Kanner kréien. Yep. Dat heescht dass nach mega beschränkt op mir hu just Sex fir, yep.
fir Kanner ze kréien.
Yep.
An dat ass awer wierklech net méi wouer. Yep, well ganz wéinegen Sex deen stattfënnt Ass tatsächlech dozou geduecht fir e Bébé ze maachen. Ja, a mir wëssen dat, well mir hunn Leit gefrot. Jo, meeschtens geet et ëm Pleséier. Wat war grad Är Motivatioun vu Dir? Et fillt sech einfach gutt un. Oh.
Ähm, wosst de schonn?
Wat? So! Äh, Delfiner.
Hunn och Sex just fir Spaass. What? Also natierlech net ëmmer, mee déi kënnen och, dat sinn déi eenzeg Déieren, déi ofgesi vum Mënsch, déi fir Spaass Sex hunn. Nice. Déck cool, ha?
Ja, si hunn draus. High five, Dolphin.
I can't high five if I ain't got no hands.
Souvill zu Delfiner. Sou vill zu Delfiner. Ok, dat heescht fir elo rauszefannen wat dann alles Sexen sinn, also also wann een dech freet, haas de grad Sex, mengt e wahrscheinlech déi konservativ Variant dovunner, also penetrativ, Penis a Vagina. Also weess de wat dee mengt wann en dech freet. Mee mir hu grad festgestallt, dat ass net dat eenzegt wat Sex ass. Sex ass zwee oder méi Leit déi Bock op Sex hunn an sech géigensäiteg oder selwer stimuléieren, sexuell stimuléieren mat enger, also sexuell motivéiert. Jo, si kënnen sech géigensäiteg upaken, si kënnen sech och selwer upaken, also do, si kënnen och Sextoys benotzen oder aner Objeten, nennt Dir dat alles Sextoys dee Moment? Alles wat een, all Toy, nee, all. Eng Cornichong?
Eng Cornichong, genau, also iergend, oder eng Muert, voilà, oder en Äppelkuch. Oder d'Nues vun enger Petzi.

T'ass jo eng Handlung, déi dozou intendéiert ass, sech selwer an deem anere Loscht ze maachen. Déi gutt. Ah jo, an wat nach mega wichteg ass dobäi, ass, dass se allebéid averstane sinn. Dat ass e mega wichtege Punkt, fir dass et Sex ass, well anerfalls ass eng Vergewaltegung. Oder soss iergend e sexuellen Iwwergrëff, genau. Also net mat enger stracker Persoun Sex initiéieren. Nee. Dat féiert zu näischt Guddem. T'ass ze vill geféierlech. T'ass ze vill geféierlech. Yep, Sex kann och geféierlech sinn, Leit.
Also ech menge wann d'Leit déi an der Schoul iwwer Sex geléiert hunn Appes wëssen as et dass et ka geféierlech sinn. Ja. Mee wëss der wat, kann och Spaass maachen, oh mäi Gott. Gréissten Deel vun der Zäit, jo. An wann et, wann der Péng hutt beim Sex, dat ass kee gutt Zeechen. Also et ass net, dat gehéiert net einfach dozou, och net bei Persounen déi eng Vagina hunn, wann der Péng hutt. Maacht méi lues, loosst iech Zäit, maacht vläicht aner Saachen, déi sech besser ufillen. Et gëtt net verschidde Saachen, déi ee muss gemaach hunn, och wann een d'Gefill huet, datt all déi aner dat maachen. Lauschtert op äre Kierper. Ech hunn eng Frëndin, wat wat eng Kéier en Typ mat heem bruecht huet a si sinn ropgaangen a seng Mamm huet hinnen nogeruff, Awer net an d'Hënner, well dat deet wéi. Ja, doriwwer kënne mer dann eng aner Kéier an engem, an enger anerer Folge schwätzen, well och dat muss net wéi doen. Nee.
Deet awer wéi am Häerz, wann deng Mamm der dat noreet. Ja, an deet der Mamm warscheinlech am Häerz wéi, wann si weess, dass hiert Kand dat mécht. Anscheinend net.
ähm, okay, mir Kommunikation mega wichtig Punkt, ja. nee, schwätzen. Ja. Okay, wann das zu viel peinlich ist, für mit deinem Partner darüber zu schwätzen, dann ist das vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass es zu frei ist, für mit der Person überhaupt Sex zu haben. Ja, und das nicht die nötige Vertrauensbasis auch vielleicht yes. da ist.
Mee ja insgesamt äh, vill Leiit verstinn en ver ënnerscheetlech Saachen ënnert dem Konzept vu Sex, dat heescht, et ass wécklech wichteg fir éier een an eng sexuell Aktivitéit sech lancéiert mat enger Persoun e bëssen ofgekläert ze hunn, wat esou déi jeeweileg Erwaardunge sinn an wou och déi jeeweileg Limitte sinn. Yes.
Et ass och ok ëmmer Froen ze hunn. Yep, mir hunn der och. Haalt ni op. D'Anne weess alles. Ech weess alles. Mee.
Wat ass dat do scho méi?
Bei deene meeschte Leit ass dat net esou an Ech wees nach net alles, d'Kelly wees alles. An domat schalte mer bei d'Kelly. Woohoo!
Bon, ech wees och net alles, mee ech probéieren trotzdem puer Äntwerten op är Froen ze fannen. Dëst gi beäntwert an eiser Rubrik Ass dat normal? Eng vu ville flotte Rubriken, déi der kënnt lauschteren, Wann der reegelméisseg dëse Podcast lauschtert.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass et normal, keen oder wéineg Sex ze wëllen? Jo. Wéi vill Loscht mer op Sex hunn, ass vu Persoun zu Persoun ënnerschiddlech. Oft huet een och mol phaseweis méi a phaseweis manner Loscht. Sexpositiv ze sinn heescht net, datt ee muss vill Sex hunn, mee datt ee kann entscheeden, ob a wéini, mat weem a wéi vill Sex ee grad wëll hunn. Heiansdo huet ee keng Loscht op Sex mat enger anerer Persoun a masturbéiert léiwer. Oder et kann och sinn, datt ee generell net vill oder keng Loscht op Sex huet. Och dat ass normal. Do gëtt et en Iwwerbegrëff Asexualitéit, dee verschidde Leit fir sech benotzen. Wat net heescht, datt wann ee wéineg keng Loscht op Sex huet, de Label asexuell och fir ee passt. An dat heescht och net, datt ee keng Loscht op Intimitéit, Kierperkontakt oder romantesch Bezéiungen huet. A genau esou ass et normal, reegelméisseg oder méi oft Loscht op Sex ze hunn. Ass et normal, mat Kanner iwwer Sex ze schwätzen? Jo. Wann een onopgereegt an altersgerecht mat Kanner iwwer Sex schwätzt, kann dat de Kanner spéider immens hëllefen an ass och e wichtege Faktor an der Gewaltpreventioun. Wat Leit oft mëssverstinn, ass, datt een net vu Sex schwätzt, dat heescht net vu senger eegener Praxis oder de Kanner hirer Sexualitéit, mee iwwert Sex. Dat heescht, et schwätzt een iwwer Wat heescht Sex? Wat ka Sex sinn? Wat si Grenzen? A virun allem, wéi schwätzen ech iwwer Sexualitéit a Kierper, Gefiller, Intimitéit an, an, an? Mat Kanner iwwer Sex schwätzen heescht op jidde Fall, All Fro verdengt eng altersgerecht Äntwert. Wann engem eng Fro oder en Thema zum Beispill ze intim ass fir mat Kanner driwwer ze schwätzen, kann een dat och genau sou soen. Esou kënne Kanner léiere wat Intimitéit heescht a wéi ee Grenze formuléiert. Mee et soll ee Kanner net ofäerdege mat Du bass nach ze kleng, dat kanns du net verstoen oder Doriwwer schwätzt een net. Ass et normal ze masturbéieren, wann een an enger Bezéiung ass? Jo. Nëmme well ee Sex mat anere Leit huet, heescht dat net, datt ee kee Sex wëll mat sech selwer hunn. Ass et normal e Fetisch ze hunn oder op BDSM ze stoen? Jo, mee opgepasst, e Fetisch huet näischt oder net onbedéngt eppes mat BDSM ze dinn. Wann een e Fetisch huet, ass dat eppes, wat ee meeschtens brauch fir kënnen erreegt ze sinn an ouni dat een net esou vill Loscht ka verspieren oder keen Orgasmus kann hunn. Dat bezitt sech oft op en Objet oder eng Praxis, déi net onbedéngt musse sexuell sinn, ewéi zum Beispill e Foussfetisch oder e Liederfetisch. BDSM kann natierlech e Fetisch sinn, mee fir déi meescht Leit an der BDSM-Community ass et eng Virlieft, eng oder méi sexuell Handlungen, déi si gären hunn a gären ausprobéieren. Mee wat heescht da lo BDSM? BDSM steet mat sengen Ufanksbuschtawe fir ganz vill ënnerschiddlech Saachen, déi net onbedéngt och ëmmer mussen eppes mateneen ze dinn hunn. De B an den D sti fir Bondage and Discipline, also fesselen an disziplinéieren. Den D zesumme mam S sti fir Dominance and Submission, also deen ee Part deen dominant ass an deen aneren deen ënnerwürfeg ass. An den SM ganz hanne bei BDSM sti fir Sadismus a Masochismus, also wann ee gäre Péng spiert oder engem gäre Péng gëtt. Hei hu Leit ganz ënnerschiddlech Saache gär. Wichteg ass et ze wëssen, an der Realitéit ass dat vill mat Vertrauen, Averständnis a Kommunikatioun verbonnen. Ganz nom Virsaz Safe, Sane and Consensual. Et gesäit also net sou aus wéi bei Fifty Shades of Grey, mee méi zu BDSM an enger anerer Folg vun Méi wéi Sex um Radio Ara.